Pemaitei horyvéva peẽme g̃uarã mba'éichapa. Ko'ápe ñande aty ikatu hag̃uáicha ñañemomandu'a ñane mbo'epy ñame'ẽma vaekue rehe. Upevarã iporã jajesarekómi. Jeiko aháicha guarani ñe'ẽme jaguereko mbohapypa mbohapy tái. Umíva ha'e H hety. España ñe'ẽme ja'e alfavéto guarani, ha he'i péicha, El alfabeto guaraní asehety consta de treinta y tres letras o grafemas, tai, Cada letra o grafema tai representa a un solo sonido o fonema, taipu, y cada sonido o fonema, taipu, se representa por medio de una sola letra o grafema, tai, En el alfabeto asehety guarani no existen letras mudas. Ko'ápe ambohyapúta taikuéra ha jajesarekóta ta'anga rehe. Ha he'i péicha, A, apyka, A, akã, che ko'ápe jahecha chipa, E, eíra, E, okẽ, G, guapyha, G, g̃uaig̃ui, G, haiha, i, inimbe, ĩ, kuñataĩ, je, jagua, ke, kaigue, le, lembu, me, machu, mbe, mbarete, ene, jahecha ápe, nambi, nde, ko'ápe jahecha, andai, nge anguja. Nde chénte ñe ñanduti o oveja, ha guaraníme ovecha, pe pira, re jahecha'ape ryguasu, re karréta, se so'o, te tãi, u urukure'a, ũ ñati'ũ, ve vaka, yvoty, ỹ ky'ỹi. Ha ipahápe jahecha puso. Ko'ápe jaipuru ja'e hag̃ua mandi'o. Jahasáta ambuépe. Mba'éichapa ojeipuru va'erã mbojojaha? Ha he'i péicha, El alfabeto guaraní existen doce vocales, pu'ae, de las cuales seis vocales orales, pu'ae jurugua ha umíva katu ha'e, a, e, i, o, u, y, y seis son vocales nasales, pu'ae tĩgua. Umíva ha'e, a, e, i, o, u, y. Techapyrã ejemplos, pyta, talón ha pytã rojo. La a Ko'ápe jahecháva hína péva ha'e pu ae jurugua ha ã jahecháva ko'ápe ñe'ẽ pahápe péva ha'e pu ae tĩgua. Oke, él se duerme ha okẽ puerta. Aky imaduro ha akỹ úmedo.

pundie tĩguoite ha umíva ha'e, ge, me, ne, ñe. Cuatro son consonantes seminasales, pundie tĩjurugua, umíva ha'e, be, nde, nge, te. Las restantes, trece, son consonantes orales, Pundiejuruguá, umíva ha'e, se, ge, he, je, ke, le, pe, are, rre, se, te, vekórta, puso. Ko'ápe ñañe'ẽta pundiekõi rehe.

Techapyrã ehémplos. Ko'ápe jahecha kamby. Kamby jahai hag̃ua ogueraha MV. Ha he'iháicha ñandéve ha'eha peteĩ tai añónte, avei oguereko peteĩ tyapu añónte, he'i. Entonce, ja'e kamby. Kambuchi ha ko'ápe kambuchi. Avei oguereko peteĩ tai añónte, la MV. Ha péicha, jahasáta ambuépe. Las consonantes glotal

ambuépe ikatu ja'e hu'a, hu'a ogueraha puso. Jahechaháicha ojehai peteĩchante ha ñamoñe'ẽvo katu ha'e iñambuéma ñe'ẽ. Mbo'i Picard ha péicha. Ág̃akatu jahasáta ambuépe. Ko'ãve jahechata taikuéra ndajaipurúiva guaraníme ha he'i péicha, Las letras B, C, D, F, L, Q, W, X, Z del alfabeto o abecedario español no existen como tales en el alfabeto guaraní. Los sonidos. Mba'éichapa hyapu. ka, ke, ki, ko, ku del castellano, en guaraní sólo se escriben con la letra jahechaháicha ke. Ha ja'e péicha, ka, ke, ki, ko, ku, ky. Techapyrã, kerana, kygua, kóva, kesu.

va, ve, vi, vo, vu, vy. Techapyrã ehémplos, viru, vosa, vyro, overa, oveve. Jahechaháicha guaraníme ndajaipurúiri ve lárga. Ambue, sa, se, si, so, su, del castellano, en guaraní solo se escriben con la letra se. Sa, se, si, so, su, sy. Jahecháguicha ndajaipurúiri guaraníme zeta, la letra zeta del español. Techapyrã, sapatu, osopa, guasu, syva. Ko'ápe jahecha, ya, ye, yi, yo, yu del castellano en guaraní únicamente se escriben con la letra, a, he, hi, ho, hu, y. Techapyrã, ejemplos, hesa, oho, hetyma ohupi hova. Ko'ápe jahecha ambue ya, ye, yi, yo, yu del castellano en guaraní se escriben solamente con la ye, ya, ye, yi, yo, yu, jy. Techapyrã, jaguarete, jyva, jogua, juru. Ha péicha. Hesakãpa mbo'epy rehegua. Aguyje. Ág̃akatu ikatu ñaporandu hesakã'ỹva ñandéve. Ndaiporíramo oporandútava katu, ko'a peve jaguereko ñanembo'epy rehegua ha heta aguyje peẽme cherendu hague rehe, jaijoecha peve.